Central Lairam Lawngtlai Dalai Ram Times min in nan kut kan in tlaih hna. Thonghni kul le nga zing zarhkhatnak thong thanhnak kan neih lai caah a dih dongh tiang rak ngai cio ding in kan in sawm hna. Thong thanhtu Mangven Sung. East Lairam in Mizoram a lut dingmi paoh nih ULA AS in temporary card an tuah. Islai ram Paletwa in India ram Mizoram state ci a kal dingmi paoh cu Rakhine ralkap ULA AA sinah temporary card an tuah hmasa. Rakhine rammi an si zongah Paletwa peng in Mizoram ramkulh lei ah khual a tlawng dingmi paoh nih Paletwa peng Sinletwa khua i a ummi ULA AA checkgate ah temporary card tuah hmasa a hau. Temporary carta ngei lomi paoh cu kal an senh hna lo. Hihi ULA-AA nih a luancia hniangthla in an rak thawk cang i khual a tlawngmi tualchungmi hna nih min, miphun, nulepa min, chuah kum, umnak hmun, kal kan herhnak a ruang, zeitik tiang kan um ding ni, caan kan tlun ding ni, caan vialte cu kan hmanthlak he kan pe hmasa dih tiah Paletwa pengmi hna nih an chim. Thonghne kulenga kum canceu tiangah khan cun Paletwa peng in Mizoram ramkulh luh kan duh caan ah zeihmanh a hau lo i mizei phu sin hmanh ah nawl kan hal ta hna lo tiah khualtlung kalmi nih an chim. Rakhine ralkap ULAAA nih hin East Lairam Paletwa peng cu thonghne kuleli tangkong thlathawk in uk hruainak an kalpi. Cu hnuah Rakhine ram i

Chief Executive Member Pu Ann Za Ngur nih caan saupi LADC cozah buai ruangah mizapi le rianṭuantu an tuar hnu ah budget pass a si hi lunglawmh awk ngai a si tiah a chim. Thawnghnih kul le nga zing nihnih chun hlan ah LADC Deputy Chairman thimnak tuah a si i Sangau South bial tu MDC Pu JB Van Hoi cu cuhtu ngei loin thim a si. Pu JB Van Hoi nih cun kan caan zong sau um ti lo. Asinain sison kongkau ah siseh, holh chim holh rel ah Deputy Chairman ka si bantukin Lai holh hi ka uar lai. A thiam lomi zong nih thiam i zuam hna usih law, a thiam lomi zong i nihsawh hna hlah usih. Kan miphun holh thiam i zuam cio usih tiah a chim. Lai Autonomous District Council Emergency Budget Session hi hniangkul le kua ah thawk a si. Ngertu lei nih session cu phungkal a si tiah an chim i bia i elnak a chuah lio ah LADC chairman nih session a khar. Zini khata thok chian a si i ngertu party le cozah tlai lio kar ah buainak a chuak chian i ngertu party lei nih house an chuah tak.

Lawngtlai West bialtu MLA nih a MLA fan hmang in Lawngtlai Bazaar in Lawngtlai Electric Veng kalnak lam Singhni le thongkul di in remh ṭhanmi cu a on. Hi lam biapi tak hi thonghni kulenga biang rei thlep ni sawmthum zan ah kokekpui cimnak ruangah lam a hnawl dih. Hi lampi hi thlazeima zat motor kal kho loin a um. Lawngtlai Bazar Veng VC le YLA hna khuakhannak rigs cu kal kho ding in tuah a si. Tu ahcun LMV hna zung a kal kho cang. LADC ah nominate MDC pathum dinhter in pathum thim ṭhan.

Pi Zet Ngun Chin hna cu dinhter an si hna i an aiawh ah Pu Lal Za Um an sin zah, Pi Lal Hruai Tluang i Van Dir, Pi Zo Nun Mawi thim an si. Hi thim tharmi hna hi Thonghni kul le nga zing nili ah LADC Member of District Council MDC nominate member thar pathum hna cohlannak cu LADC Chairman Office chamber ah tuah a si. Hi cohlannak hi Pu VL Hmuaka, Chairman, LADC nih cun Governor of Mizoram nih LADC nominate member pathum a thimthermi hna biakamternak a neih hna. Hi ca hmannak hi Pu Lian Cung Nung, Secretary, DCS LADC nih a hruai. Dr. Lorraine Lalpeklian a Cinzah, Advisor to Chief Minister le MLA Lawngtlai East nih cun LADC ah kan MDC pathum nungak Sibiak Than Sang, Pu H. Laramfona, Pi Z Ngun Chin hna nominate MDC in dinhter nan si hi lungthin takin kan tuarpi hna. Politics teirul samnak hi kan nih Khrihfa ram le modern age politics ah um ti hlah seh. Lungthin thiangin ram le miphun caah politics platform hi sullam ngei in hmang cio hna u si tiah nominate MDC in dinhtermi hna tuarpinak a langhter. Lairam cozah hruaitu nih Lawngtlai Zipeng sinah ramdangmi zalon tuk kongkau chim. Thonghni kulenga zing nili ah Lawngtlai Zipeng Pu Donny Lalruat Siang nih Lai Autonomous District Council Chief Executive Member Pu Enzangura cu a office chamber ah a len i biaruahnak an nei. Pu Enzangura CEM nih cun Lawngtlai Zipengthar nih District Council biapi ah chia in na kan veh hi lunglawmh awk ngai a si. Miphun ṭhancho har le khuasak har tamnak Lawngtlai District ah Mizo mi Zipeng i na um hi mizapi zung an hna a ngam lai tiah a chim. Zipeng Pu Donny Lalruatsanga nih cun state cozah le district council cozah ṭuankhatnak chuah ngeih hi a biapi ngai. District mizapi ṭhanchonak caah khuakhannak ummi tluang tlam in hmalak a si cun ṭhanchonak zong aa ningcang deuh lai a ruahchan kong a chim. LADC CEM hi LADC Executive Member Information and Revenue zohkhenhtu Pu Lalropuia Cinzah nih a tilpi i Zipeng sin ah Lawngtlai khuapi ah ramdangmi zalon tuk in an um le ramri chawhlehnak hmun sullam ngeih deuh in kalpi a si a herh kong an chim. Zipeng nih cun a si khawh chung in nawlngeitu sang sinah chuahpi a timh kong a chim. Bazar YMCA hruk dingin MGP siaha branch nih theiter. MGP branch siaha nih chimtuipui group YMCA sinah ca an kuat hna i bazar YMCA hruk dingin an theiter hna. MGP branch siaha nih cun MGP branch siaha ram chungah Mara MGP theihpinak tel loin zeibantukin NGO hmanh dirh sian a si lo. Bazaar MTP dirh a rak si lio zongah khuatlang lungrual nak ding caah hrawh a rak si. Bazaar YMA a dir hi kan theihpi lo i kan duh fawn lo. MTP nih hin chiat ṭhat ah ahohmanh kan thleidang lo. Khuatlang ṭhatnak ah hma la mi kan si. Bazaar yma a dir hi khuatlang lungrualnak hrawktu le a ram ve ngeitu hmaizah lo le namnehnak ah kan ruah. Cucaah Bazaar yma hi thawngnih kul le nga zing ni hra hlan ah hrawk ding in kan in theihter hna tiah MTP brand siaha nih an cakuat ah an langhter chih.

Chinhrin fa i unau le pumkhat in khuasak kan duh lioah i pumkhatnak le lungrualnak hrawk kho hoih in phunṭing nge hoih in Khrihfabu nan dirh bu dang nan ser hi Chuampui Branch yma Committee nih dirh lo dingin kan in nawl cang hna. Cun Local Council yma MUP MHEP Joint Committee zong nih dirh lo dingin nawl nan si cang. Khuatlang hruaitu hna nawlngeihnak zeirel lo le chinhrin fai i pumkhatnak ah duhlian holh hmanh uar ding kan in cawnpiak lio ah phunṭing nge holh hmang in Khrihfabu nan dirh, ram le miphun i pumkhatnak hrawk kho hoi in bu nan ser hi Chuangpui All NGO Co-ordination Committee nih a dohkalh.